Merheba guhterwanên ezîz, ez Serdar Şengül. Ez Ferzan Şêr, vê heftiyê mêvanekî me yê gelekî hêja di qada xwe de pispor akademisyenekî hêja Zülküf Ergün mêvanê me ye. Mamoste Zülküf gelekî bi xêr hatî. Nava xêrê de bin, spas ji bo we, silav li godaran. Gelek spas dikin ku tu vê bernameya me, pêşniyaza me, daveta me qebûl kir. Merheba, tu xêr hatî mamoste. Navxêrê de bê Kek Serdar, serçavê min. Tu bixwazî mamoste Serdar em pêşî bi pirsa te dest pê bikin? Belê, belê. Mamoste Zûlkûf, tu heta niha di serî de şîîr derbarê Rexneyê edebiyatê de berhemên hêja nivîsandin, em gelek sûd ji wan girtin. Bi bi nêrîna we rol û qîmeta rexneyê ji bo edebiyatê çi ye? Ex, belê spas bo vê derfetê. Rastî hûn dizanin di Teoriyên edebiyatê de, rexneyê de wexta taybetî Rojava behsa hema her tiştî de bi du kesayetiyên girîng ve girê didin. Yek ji wan Platon e, yek ji wan Aristo ye. Îja ji bo edebiyata me jî ez jî hema bê Xanî û bê Hacî Kadir naxwazim tiştên wiha girîng her ew îlham didine me. Hûn dizanin rexne di zimanên ciyawaz de bi têgehên cuda hatiye binavkirin. Yek ji wan di erebî de û di farsiyê de ji bo rexneyê neqd dibêjin, neqdê edebî. Îca ev neqd balkêş e di mem û zîna xanî de gelek caran derbas dibe û di maneya beha, pere, nirx Dihûr daye. Ca ev neqd di çend beyta de mesela dibêje neqdê me dibû yê sî kemeskûk net ma wiha bê rewac û meşkûk. Yanî dibêje eger padîşahekî me hebûya qîmet bida edebiyata me dê neqdê me, behayê me, girîngiya me dê wiha xirab nebûya. Yan jî eger ev neqd li ba wî meqbûl bûya, min dê elama kelamê mewzûn alî bikira li banê gerdûn dibêje. Îca di serdemên berê de qîmeta edebiyatê bi piranî ji aliyê desthilatdaran ve dihat tayin. Yanê bexşîna wan, qedirgirtina wan yan jî bilindkirina post û payeya wî helbestvanê yan jî nivîskarî nîşaneya wê bûn. Îcar hûn baş dizanin di serdema modern de patronan ji guherê yanê ji mîr û padîşah û ez bêjim serayê ber bi gel ve çû. Îca kê dikaribû vê edebiyatê yan jî van berheman bi xwendevanên giştî bide nasandin? Yanê Krîtîka wî bike, neqdê wî çawa dihat diyarkirin? Cel li vir, bi nêrîna min çîneke nû derket di navbera xwendevan û helbestvan û nivîsîkaran de ku em jê re dibêjin rexnegir. Yanî berhemê digre, dinirxîne, qîmeta wî di nav wê çarçoveya giştî ya edebîyatê de destnîşan dike û cihekê jê re tayîn dike. Îca Bi saya vê nirxandinê, vê xwendina kûr, yanî her kes dixwîne, lê her kes wê qîmeta edebiyatê nikare bibîne. Ti ca rexnegir, hûn dizanin gelek teorisyen dibêjin xwendevanekî çalak ê hûrbijêr e. Yanî ew tiştên ku xwendevanê giştî nabîne, yan jî ew ê peywendiya Di navbera dîroka edebiyatê, edebiyatên ciyawaz û vê berhemê de nikare keşif bike, ev rexnegir vê dibîne. Ca ji ber wê rexne hem ji aliyê nasandina edebiyatê ve, hem ji aliyê qîmetbexşîna wê berhemê ve xwedî roleke girîng e. Rexnegir jî, Bi dîtina min ew rola bilind a ku berê şah û padîşah û desthilatdaran dibexşand berhemên edebî, di serdema modern de wan girt ser xwe û bi vî awayî tiştekî girîng çêbû. Ez niha hema bi giştî wiha bibêjim, eger belkî hûn jî dixwazin tiştekî lê zêde bikin. Me pir spas dikim bo bersiva te. Belkî li pey vê pirsê zî pirsek din jê pirsek dinê kurd jî bikim bi pişre Ferzan dikare dewam bike. Peki tu e, edebiyata Kurdî de asta rexneyî çawa dibînî? Mesela kîjan ekolên rexneyî di edebiyata Kurdî de herî zêde bikar anîn? Ti dikarî va di vê war de çend tişta ji me re bêje? Erê, tu hûn dizanin yanî niha rexneya kurdî belkî ta kengî dest pê dike? Ew ew girîng e. Yanî wek helwest em pêşî dibînin yanî di hemû edebiyatan de helbest dayika gelek cureyên edebî ye. Yanî hemû cureyên din rexne jî tê de ji nav helbestê derdikeve. Belkî em bibêjin zarokên helbestê ne di cih de be. Ya me jî mesela ji xanî û hacî em dibînin nerîneke pir xurt a rexneyî heye. Lê ev edebiyat e. Di nav edebiyata edebiyatê de nerîneke rexneyî. Ev cuda ye lê mebesta we wek rexne, wek cureyekî ser bi xwe di edebiyata me de bi çapemeniya kurdî dest pê dike. Yanî em dikarin bibêjin hezar û heşt sed û nod û heştê bi derketina Rojnameya Kurdistanê li ser berhemên edebî nirxandine ne. Mesela Mîqdat Mîthat Berixan bawer dikim hejmara duyema Kurdistanê de ye li ser mem û zîneyê hinek nirxandina dike. Heta li cihekî dibêje ev berhem zahir behsa evîna du aşikand ke lê batin yanî veşartî di xwe de gelek sirr û manayên kûr dihewîne. Yanî ev mesela rakeşana bala xwendevanê ye ji bo berhemeke edebî. Lê pir sîstematîk nîne. Yanî rewşa perîşana weşangeriya wê serdemê rê nedidan ku ev rexne bi awayê kerek pêk vekir. Piştî hûn dizanin hezar û neh sed û heştê meşrûtîyeta duyem şûnda gelek weşanên kurdî derdikevin. Li wir jî di vê çarçoveyê de em rastî nirxandina hinek berhemên girîng ên wek Mem û Zînê, helbestên Hacî Qadir em tên. Yan jî heta di Jînê de Li ser Mem û Zînê Hemzeyê Muksî nivîsarekî pir girîng li ser rola edebiyatê, edebiyat û netewe, edebiyat û nasname. Em dikarin bibêjin rexneya me, rexneya me ya edebî di çarçoveya nasnamesaziyê de, netewesaziyê de rolekê wiha digire ka edebiyat çawa di nasandin û bihêzkirina nasnameyê de xwedî roleke çawa ye? Wek nerîteke girîng a neteweyî tê dît. Heta demeke dirêj jî em dikarin bibêjin ev rewta rexneyî ya pozîtîvîst yan jî temaxwaz û di navbera edebiyat û nasnameyê de, edebiyat û civakê de, edebiyat û neteweyê de girêdanên bihêz çêdike. Ev ev gelek xurt e. Hîn jî bi baweriya min ev xalek e yan jî rêbazek e pir girîng e. Lê bi demê re hûn dizanin taybetî bi derketina Kovarên wek Gelavêjê û piştî Gelavêjê di hezar û neh sed û hefteyê de bi banga rûangehê rexneya kurdî bihêztir dibe û bala xwe dide ser xalên ciyawazên jiyanê. Ev jî em baş dizanin yanî asta rexneya miletê kişek jî bi asta xwendewariya wê Bi rewşa siyasî û civakî û ronakbîriya wê miletê ve girêdayî. Yanî em nikarin rexneyekî wiha rût ku ji civakê dûr yan jî ew xwedî wê luksê be ku bikare goyê xwe qet nede pêşketinên civakî û siyasî yên civakê û bikare ji bo xwe rêçikekî nû ava bike. Ev nav kurda da bi min ew ew rehetî ew konfor tune ye. Yani rewşa civakîya kurdan berê edebîyatê jî, berê rexneyê jî, berê vekolînên edebî jî her dikêşe wê asta yan jî rewşa civakîya kurdan. Îca ji heftê heta notî jî em dikarin bibêjin Qonahek e û biriya edebiyatên Erebî, miletên din, tesîra rexneya edebiyatên der û cîran di edebiyata me de tê dîtin. Îca ji notî heta du hezarî û ji du hezarî heta roja îro jî ji ber ku derfet zêde dibin, mesela heştê û notî çawa Yani birek ronakbîrên Kurd diçin diasporayê û li wir raste rast bi ekol û ez bibêjim nêrînên rexneyên Rojava re rû bi rû dibin. Li wir li zanîngehan dixwînin, hinek ji wan master dikin, hinek doktora dikin. Li ser edebiyata Kurdî îca bi wan pîvanên rexneyên hevdem, hevçer berê xwe didin edebiyata me. Ji ev bi rastî qadeke pir berfireh e, yanî em ê nikaribin yek bi yek li ser wan rawestin. Lê ji du hezar û sisiyan vir ve yan jî ji bo bakûrî ez dibêjim du hezar û dehan vir ve ce zanîngeh jî akademî jî dibe parçeyekê vê rexneyê yanî di nasandin na edebiyata kurdî de bi taybetî bi vekolînên edebî Dibe parçeyekê bê û em dikarin bibêjin ev rehneyên cariyên ku niha di dinyayê de tên aşîn, kêm zêde em mînakên wan di rexneya kurdî de dikarin bibînin. Lê wek ekolên rexneyî behskirina vê diyardeyê pişekî bi min zehmet e. Ji ber ku dîsa em tên ew rewşa me, rewşa me ku çapemeniyeke azad, serbixwe, bihêz û ji aliyê ronakbîran ve, nivîsîkaran ve yan jî akademîsyenan ve bê bi rê ve birin û ew bikarin bernameya xwe bisepînin li ser mercên demê, em kêmasiya me piranî dûr de ye mixabin. Gelek spas mamoste saeta te xweş te behsa bakur jî kire jî dixwazim yanî di heman demê de yanî wek dan berhevî ya başûr û bakur e, her wekî din. E, Tu di kitêba xwe ya bi navê Abdullah Pêşe û Rizgarkerê Dawî yê helbesta Kurdî de karekî gelekî hêja dikî biya min. Yani portreyeke nenas yani ji bilî xwendina helbestê em bêjin hez jêkirina xwendevanan zêdetir. Porteyeke nenas ya pêşe û berpêşî em bêjî xwînerên bakur dikî. Di vê kitêbê de gelek hêlên peşêw hene lê tu dibêjî ya herî berbiçav bi ya min rexnegirtina wî ya li desthilata Kurdan e bi min jî wisa xuya dike yanî li min wisa hat ya rastê. Tu di nezera pêşew de dikarî mamoste dan berhevbî dan berheviyek di navbera çanda rexneyê ya Bakur û Başûr de bikî te bivê yanî dikarî perçeyên din jî bikî lê ew kitap bi min yanî wek te behsa çapemeniyê filan kir yanî pir jî yanî çapkirina wê çêbû lê parikî Wek gelek kitabên kurdî zêde nirxandin em bêjin tişt li ser nebû belkî derfet çê be tu bikarî bî behsa kitabê jî bikî wê baş bibe ez bawer im. Belê kek Ferzan yanî rastî di mînaka berhema ku min ser peşê û nivîsiye çiqas temsîla rexneya başûr dike ez jî wî neyê vênî ji ber ku peşê û di zemîna dîasporayê de vê dinivîsîne. Erê, berê tîrên rexneya wî bêtir li başûrê ye, lê ew bi xwe di wê zemînê de nagîje vê astê. E, erê ew nêrîna wî ya rexneyî di salên hefteyî de mesela di dîwana wî ya duwazdeh ma Wane bo minalan û çend şi'rekî qedexe li li Kurdistana Iraqê tê weşandin. Ew nêrîn, ew dendik, ew nêrîna rexneyî li wir çêdibe. Lê berhemên din bi piranî li Ewropayê. Lê pir balkêş e her du berhemên wî yên ku li ser rexneya Başûrê ne, her du jî li Başûrê hatine nivîsîn. Yanî yek dîwana dîwanî birakujî dema ku şerê partî û yekîtiyê dest pê dike li wir e, li Kurdistana Iraqê ye. Piraniya helbestên rexneyî yên wê dîwanê li wir dinivîsîne, duwazdeh wane bo minalan jî her li wir e. Yanî yanî hem nûnertiya başûr dike û hem jî ji hineke aliyan ve nake. Bi rastî yanî ji vî alî ve peşew mînakeke pir bihêz e, bi taybetî ji bo helbesta kurdî ya hevçerx. Ez vê nêrîna rexneyî di Hacî Qadir de jî pir baş dibînim. Ew jî yanî aliyek li derveyî welat bûn, li Stenbolê bû û li aliyek bi helbestên xwe, bi nêrînên xwe li welat bû. Pir dişpin hebûdu ji wî alî ve. Yanî ji destê Di beytekî xwe de dibêje, Ez ji destê we ji welat derketim, lê ez ji bo we digrîm, ez ji bo we xwe diêşînim. Ev ya Hacî Qadir e. Yanî tiştekî wiha nakok heye di nav van her du helbestvan û muxatabên rexneyê de. Îja Mamoste, peyva te bi şekir bibirim, yanî ez dibêm nivîsandina kurdî jî, yanî çawa bijim, belkî ne di cî de be, lê Kêm zêde yanî wek Mettîn yanî wek Deqî yanî tişteke diasporîk e jî yanî ne wekî mekan mekanê. Mesela Rênas Jiyan tedî nivîsek li ser erotîzmê nivîsandibû di wir de jî digot yanî Kurd ji ber ku kes naxwînin yanî ji ber ku ciyekî otosans yanî sansûrê mekanîzmayek tê de tune bi serbestî dinivîsin yanî Nivîsandina kurdî yanî li welat be jî gelo dikare muhataba xwe bibîne yanî min xwest vêya lê zêde kim. Ev ev mesele tabî çêkirina çêkirina muhatab pir girîng e yanî mesela Xanî dixwest muhatabê wî bersiva wî bide yanî ku ew wê demê saray bûn mîr bûn mesela Hacî Hacî di beytê xwe de pir li ber dikeve yanê bang li xwendevanên kurd dike mesela rasta rast behsa kurdan rexne li wan digire dibêje kê delê kurdekan bê îl rakin bese em neqse guê le min nagirin yanê kurd jîrin lê guh nadine min heta dema helbestên xwe û helbestên tesewifiyên şêxên wê ser demê dide berhevûdû rexneyên tund li xwendevanan digire û çima Ewan gotinên wî yên baş û qenc ku di berjewendiya pêşvebirina kurdan bi xwe de ye, ji aliyê wan ve nayê nirxandin, nayê teqdîrkirin, neqdek jê re niha nayete danîn. Ev çênebûna raya giştiya kurdî ye ku bi min hîn jî krîza wê dewam dike. Yan eger rayeke giştiya kurdî hebe Bi riya ziman, zimanê kurdî, belkî jî ev tengasî çênebûya. Yanî ev helbestvan hem hewl didin rayeke giştî çêbikin, hem jî wê raya giştî bi wan nêrînên xwe yên rexneyî perwerde bikin. Îca ev bi min tabî peşê û di vir de bi şans e. Wexta Hacî derfet nebû Lê em mesela civînên helbestiyên peşê û mêzen dikin wek mîtîngan çêdikin. Mîtîngek. Yanî tevî ku gelê me yê Başûrî di bin du desthilatên ciyawaz de ji hev hatine qutkirin û li hev hatine sorkirin heta dixwazin du navend Du rayên giştî, du civak û hemû li dijî hev û du bi kar bîne jî lê peşê û bi tena serê xwe hewl dide ji vê du bendiyê xwe rizgar bike û hem li Silêmaniyê û hem li Hewlêrê, hem li Diyarbekirê û hem li Senendecê xwendevanên xwe çêbike. Îca mesela ro ez ji aliyê xwe ve dinirxînim. Wek yanê nizanim wek rexneyek wek eger em vê payeyê pişekî bidin xwe wek rexnegirêk, min xwest vê xezîneyê bi raya giştiya Bakurî bidin nasandin. Yanê hem wek helbest bixwînin ew mesela hûn dizanin rêgiriyên alfabeyê hene yên şêwezarî hene Evana belkî rola rexneya kurdî di vir de heye ku mirov bi rastî van neqeban, van astengan, rêgiriyên siyasî yên derekî û navxweyî jî em bidin aliyekê. Eger ser navê civaka sivî, ser navê ronakbîriya kurdî mirov bikare karekî wiha bike, wê demê mimkun e ciwanekî Silêmaniyê û yê Diyarbekirê û yê Qamişlo û yê Mehabadê Li dor hinek fikrên hevbeş yên rast û di berjewendiya civaka me de bin, diyalogek çek. Îca ev diyalog rexneye mesela ez carna vê metaforê bikar tînim. Berhemên yek bi yek wek hebikên tizbiyê ne. Îca ev hebik çawa dibin tizbî? Bi benikek. Yanî rexnegir dikarin rolekî wiha bigrine ser xwe. Yanî jina bi wê belawelabûnekê, mesela min di xebata xwe ya Nêrîto Helbestê de jî hewl da fişek wê bikir. Gelo em dikarin bibêjin nêrîteke me ya hevbeşe ye? Ev çawa çêdibe? Ê divê ev ev berhem bi hev re bên xwendin, peywendiyên wan ên navdeqîtiyê, întertekstualîteyê bê dîtin. Ew ê tesîra rasterast û nerasterast bê vekolîn ku di hişê Xwendevanan de jî bê dîtin ku walla cegerxwînek heye û sûd ji Hacî Qadir girtiye. Hacî Qadirek heye ku nasnameya xwe ya Hacî Qadir bûnê deyndarê Xaniyek. Îca Bedirxanî hene ku vê rolê digirin ser xwe. Di navbera van çûn û hatinan de dibin pireke. Îja ev dikeve ser rexneyê û eger wiha çêbibe belkî jî em bîst sî sal paşê nebêjin êdî rexneya Bakur û Başûr û vir du wê de lê halê hazir mixab in ji ber ku ev xebatên bi vî ya we kêm in yên çeprast û yên dualî em ji hev û du neagahdar in lê hewce nake mirov pir bêhîvî jî be hewldanên biçûk û baş jî hene ku ev kar baş bê kirin. Yanî belkî pişek belawela bû lê mesela pişêw de tiştekî derdikeve ku hûn dizanin rewşa Başûr ji gelek aliyan ve ji me pêştetir e. Desthilatekî kurdî ji salên notî vir ve heye û êdî em dikarin yanî ew siyasetmedarên kurdan ji wê konfora rehet ku çi dikin kes tiştek ji wan napirse. Çima em bindestên hemû guneh û kêmasiyan davêjin serdestan û berpirsyariya xwe di ber çavê raya giştiya kurdî de pir rehetî dikarin winda bikin. Îca peşew vê yekê radikin. Lewra rasterast êdî du desthilatdarên kurd, du herêmên kurdî li wir çêdibin û azmûneke wan a birê ve birinê çêdibe û di edebiyata kurdî de wek diyardeyek mesela di hacî de hebûn pir rexneyên tund li desthilatda civakiya Terîqetên Neqşîbendîtî û Qadirîtîyê digirt. Lê hal e pêşew jî bi heman awayî di mînaka Partî Partîya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtîya Niştimanî ya Kurdistanê de êdî muxatabên derd û êş û kêmasîyên civaka kurdî di çarçoveya desthilatên kurdî de dibîn. Îca evê Min di çarçoveya hunera parabatîk de behs kir. Yanê wê îlhama xwe jî ji Rustanis wergirt ku dibêje di komedyê Yunana Kevin de komedyenan piştî ku lîstika xwe îcra dikir xetê kevûnjûr derbas dikir, cilê xwe yê lîstikvaniyê derdixist û dest pê dikir rexne li desthilatdarên wê demê digirt. Lê wan desthilatan desthilatdana jî rêz li wan kesan digirt, wan nedikuşt mesela, ceza nedidana wan. Wan gotinên xwe dibêjin. Yanî eger em piçek pesnê desthilata kurdî bidin, erê peşê û gotinên nemayî ji we re dibêjin. Yanî normal du kes ji hev re bibêjin dibe sedema kuştinê. Lê xweşbextane raya giştiya kurdî Ji peşew gelek hez dike. Heta ez dikarim bibêjim ji wan serkirdeyên siyasî belkî kêmtir nebe. Erê hevsengî nîne û wan jî mesela dikaribûn xirabî bikin lê wan nekir. Em dikarin ji wî alî ve wê toleransa Desthilatê bibîne. Erê, wî nedîtî kirin, dernexistin pêş û tiştê wisa em dihevpeyvînin peşê wî de wî dibînin. Lê axir em gihîştin astê ku helbestvanekî me wiha rexne li desthilatê bigire û Li ser lingê xwe bimîne ev jî pêşketineke ye ku dîtina. Saet xweş mamoste te behsa tu li rasê kir vê carê jî em dikarin yanî di nav axaftina xwe de te behsa giringiya sinifa xwendevan kesên ku wan rêz û ristik û metnan werdigrin jî kir yanî di pirsa xwe ya ewil de min xwest rexnegirtina hunermendan yanî li desthilatê Wekî ku te behs jî kir bi wêrekiyeke mezin pêşiyo vê yekê dike. Lê vê carî jî dixwazim toleransa sinifa nivîskaran bipîvim. Gelo helwesta wan li hember rexneyan çi ye? Gelek caran di medyaya civakî de wextê kurd gelekî bi ser yekî yekî de diçin hate dî ew kesên han gelek kesan asteng kirin çi haqaret hebe an nebe filan.

belkî jî yanî van tiştan nizanim lê ev sinifa xwendevanan wekî ku ew keke te goya yanî ew kekî me ya hevgirtinek hebe mesela her kesê li perçeyekî karibe hevdû nas bike nêrîtek jê ava bibe belkî jî yanî te rolek girîng wekî benika tizbiya darexnegiran ez bawerim Xwendekar jî xwîner jî perçeyek wê benekê ne yanî ew jî dikarin raya giştî çêkin wekî ku te got. Di vir de rola vê medyaya dijîtal û xwendevanan û di ser toleransa nivîskaran li hember van rexneyan yanî cara ewil mesela şêwira xwendina Îstanbulê mesela metneke Kurdî em bêjin hat redkirin gotin ev ne li Kurdî nayê ev metin otobisa Yunus Erolu. Mesela ew jî destnîşan dike ku sinifekê ye û daxwaza îradeyeke dike, beyana îradeyekê dike. Tu vê toleransa nivîskaran û çêbûna sinifa xwîneran çawa dinirxînî mamoste? Zanî kek Ferzan, mixabin xwendevanên me û nivîskarên me jî beş beş in. Beşek li ser bernameyên siyasiyên kurdî ne.

ekolên îdeolojîk in. Taybetmendiya peşev jî di kitabê te de bi vî rengî jî dertê û lê ne wisa mamoste ji nivîskarên din bi vî rengî jî cuda dibe. Belê, belê. Ya ev cîyawaziya peşew tam jî ev e. Ne dikeve nav wan ronakbîr û nivîskarên organîk ên ku ji aliyê partiyek ve, ji aliyê komeke civakî ve tê xwedîkirin, tê biriqandin û ew jî xwe deyndarê wan, qelema wan dizanin ji wan nîne. Îca nêrînên wiha nivîskarên wiha radîkal in, zimantûj in û toleransa wan tune ye. Heta em dikarin bibêjin yê ne wiha jî çav li wan dikin, ew jî dibêjin ma ez jî kurê bavê xwe me, ez ji we eşte kêmtir nînim. Ew belkî çanda kurdî ya çiyayîbûnê jî tê ku em ne nerm in, hişk in, Ew elastîkiyeta me mixabin kêm e. Piçek jî meseleya belkî kêmbûna şaristanî û bajarîbûnê û tiştên wisa jî tesîrê lê bikin. Evana wexta tên ber hevûdû ev bernameyên ciyawazên siyasî hevûdû nakin. Ev kes wexta li ser navê wan rû bi rûyê hevûdû dibin. Êdî li wir godariyê hevûdû nakin, dixwazin ya xwe biserxin. Îca bi min çîna nivîskar Ronakbîr wexta teslîmê angajmanên bi vî awayî be wê rola xwe ya ku li ser navê gel li hember bi hêzan yan jî bikare beravajî jî bike, Carna li ser navê heqîqetê yek kes vejî, ew ê mafê gotinê azadiyê bi kar bînin, mixabin ew rola wan dike. Yanî ez bi piranî vedigerînim vê rewşê. Îca li welatêk siyaseta wî, civaka wî, komên wî yên civakî a qas req bin, ronakpîrên wî jî kêm zêde wiha ne. Ez çîroka Êşeya Hesenê Metî li bîra we bînim ku li wir Hesenê Metî min gotarekê xwe de jî behs kiribû. Behsa çîna nivîskaran dike. Ev nivîskarên qure, ji xwe razî, heta wan wek xelîfeyên edebiyatê dide nasandin. Erê xelîfeyên siyasetê hene, xelîfeyên terîqetan hene, xelîfeyên civakê hene lê yên Edebiyatê jî hene. Yanî ev kes wiha fêr bûne ku her kes ji we re çepka bikute. Kes kêmasiyê wan nebêje. E, xwe wek rizgarkerên, ez bibêjim, bêwêne dibînin û ne amade ne goyê xwe bidin e, xwendevanên xwe. Yanî ev e ku rexne li wan digre xwendevanê wan e. Eger bi rastî li ser navê hinek der û doran nebe. Bibe jî xemnake. Ca nivîskarên me hemû ne lê beşeke girîng mixabin piştî ku karekî dikin ewan goyê xwe ji xwendevanê xwe digirin lê em dizanin meseleya rexneyê de rexneya cîhanî hatiye wê radeyê ku êdî bi nêrîna Fenomenolojîka xwendevanê bûye esas, bûye bingeh. Yanî heta xwendevan wek nivîskarê duyem fêm dikin. Erê te wiha nivîsiye, lê ez jî wiha fêm dikim. He, yanî êdî berhem piştî ku hat çapkirin ji bin hukmê wî derket. Lê mixabin nivîskarên me ne amade ne. Gelek şiwan. Heza Moretti Eger pirs- dibêje ê ku kanona çêdike ne profesor in e, xwendevan bi xwe ne. Moretti wisa dibe. E- Erê tu zanî êdî ew ew êdî e, ew ciyawazî û yan jî ez bêjim e, nûnertiya bihêza kursiyên zanîngehan e, yan jî unwanên akademîk e, piştî berbelavbûna xwendewariyê çêbûna mecrayên alternatîfên ronakbîriyê, ew tekhanebûn, ew bircên belek hêdî hêdî baş e hildiweşin. Alternatîf qet nebe alternatîf derdikevin. Ê me ew jî nînin, hûn dizanin yanî em hêvî ne ku ew jî hebin. Yanî ê me ji ber ku em di nav mehêriyekê wisa pir mezin de ne, yê wiha jî nînin. Belkî hêdî hêdî çêbibin. Lê axir di destê me de kêm be jî xwendevan hene û eger xwendevan bi rastî xwe ji bin wan bernameyên siyasî yên ku pêşiya fikirîna wan bi xwe dibin asteng rizgar bikin, heqe nivîskar ew ê girîngiyê wê ehemiyetê bidin xwendevanên xwe. û ji wê quretiya xwe dakevin, dewra bikin jî êdî pere nake, yanî li hember wan kesên nezan ên ku wisa ji her gotinên wan hîkmetek bixwaze bibîne nîne, bi qasê nivîskaran ev xwendan e, meraqdar in, ew jî lê temaşe dikin û êdî ew mesele ji destê wan derketiye. Mamoste ez dikarim meger zanim sohbeta me jî pir xweş e, pir xweş jî diherike, tu gelek tiştên girîng jî gotiye. Lê dixwazim belkî bi awayekî kurt tu dikarî bersiva vê pirsî jî bide. Mesela gava ez di guhdarî te û Ferzan min kir ev tişt hat bîra min. Mesela di rexneya kurdî de te jî got piştî du hezar a belkî du hezar a deha zêdetir li Bakur gava zanîngeh ava bû Piraniya nivîskarên me jî û rexnegirên me jî, teorîstyenên me jî xwest ku xwe ji bîna ji tesîra ji bînî tesîra siyasetê rizgar bikin. Hem edebiyatê ji tesîra siyasetê rizgar bikin ama di heman demê de teorî rexnê jî ji tesîra siyasetê rizgar bikin. Gava li edebiyatê jî rexne bikin, analîz bikin qet cî nadin vê konteksta dîrokî, konteksta siyasî, civakî ev rexnê li şûna rexnê bi vê rengî ev ê teoriya wana estetîk bi vê şeklî derket meydanê. Ev ê nîv kritisizm dibêjin me rexneya nû yanî metin tenê metin e ti tekiliya vî dervayê metin re tune ye. Ev ê pîvanên estetîk jî tenê li ser metinê bisekine. Lewma ew rexneyê siyasî û rexneya edebî û em bêjin vana belkî me tam nikaribin pev re girê bidin. Di destpêka kitêba te li ser Ebdullah Pêşev de tu helivest û helbesta Pêşev bi hev re gire da ku ne tenê helbest û helvesta wî jî girîng bû. Ez divê ya ji te bipirsim mesela li Îngîltere Williams hebû, çandû, civak û trajediya modern yan jî kitêba Bourdieu ji xwe ferzan li ser vê meseleyê xebatekê xweş kiriye, tezekê gelek xweş nivîsiye. Ev ê çêbûna qada edebî li Fransa mesela çawa çêbûye. Ceme çima rexne xwe va tişta dûr xistine yan jî tu tu rewşa çawa dibînî yan mesela çima tenê xwest ku ser metn bisekinin yan estetîka rexneyê çawa pêşketiyê Cembo sedeme wî çî ne? Mamoste bibore zêde jî wextê me nema pişkerema xwe re bi kurtahî. Kurtî ez wisa bêjim rastî bernameyên Partiyên siyasî cuda ye û siyaset bi giştî cuda ye. Ez xwe ne di wê nêrînê de me ku em bikarin edebiyata kurdî ji bin karîgeriya siyaset û civakê derxin, ji ber ku ew metin bi xwe siyaset û civakê dawet dikin. Yanî dema ev materyal yanî tiştekî ontolojîk e li ber destê te ye û dibêje ez ev im. Ew çima hinek kes eger wiha dikin konforek e. Yanî tu dizanî yanî niha ji ber ku meseleya kurdî, nasnameya kurdî hatiye zêde hatiye siyasîkirin, zêde hatiye terorîzekirin. Dema tu ji vê qadê bikêşî her wekî ku konforek dûr de heye. Yanî bê teşxele, bê xire cir. Kesek ji te re nabêje ya ka te çima wiha kir û belkî tu aferînek jî werbigirî ji ber ku tu dikarî ji wê konteksta civakî û siyasî derxî û êdî li ser tiştên xeyalî biaxivî ku ew metin tam jî di nav wê kêşmekêşê de hatiye afirandin. Dibe ku tesîra vê hebin lewra çîna xwenda Hiçekî zêde pragmatîst in, dizanin di kîjan demê de çi pere dike. Yanî neqdê gotina xwe ji bo buha bikin, mimkûn e ev bikin ji ber vê be yan na, ez bi xwe yanî ne ku rexne bikeve bin xizmeta siyaset û bernameyekî diyarîkirî. Ev ev xetere ye ji ber ku afirandinê kêm dike. Yani objektîvîteyê dikuje. Lê bi giştî dema tu lê binêrî ez bi xwe rewşa kurdî, edebiyata kurdî di wê de dibînim. Xebatê min jî bi piranî wiha ne. Ne mimkun e ku tu rexneya kurdî ji van hêlan bişoyî. Dest nade Kêm berhem hene ku tu bikarî bi vî awayî bixwînî. Wan di wan berhema de kesek wiha bike helbette azad e. Lê ji bo ku we got dem kurt e. Saet xweş mamoste. Bi rastî mirov ji sohbeta te têr nabe. Wev qada dîjîtal ya nû jî wisa li mirov ferz dikin ku mirov yanî du gotina bêje çend deqe derbas dibin ji xwe. Gelek xweş yanî Saet xweş mamoste. Saetê jî xweş. Em dîsa motoya xwe bibêjin, Guhek li me, guhek li dinê bi.